He kovan baqî nivîsî, Gava tirên çû peron vala ma, cîps hebûn li cihê zarok lê. Ev bêdengî piştê pêkhatina sûc wek bêdengiya di nava dest û kêrê de bû. Herta Muller. Di romana Rêwiya bi lingek ya Herta Muller de karaktera koçgirî Îrene bê ling û bedena xwe ji hev veqetîne. Lingekî xwe li welatê di Romanya hiştiye, lingê din ew aniye Almanyayê. Ev rastgotina çewgotinê ye helbet. Lewra lingê wî esil welatî dî ye û ji ber pêşnavê koçê sirgûn e. Ji neçarî lingê hebûna xwe li pişt xwe hiştiye. Na na welatê di welatê jê koç kiriye û welatê koçê wir kiriye bi lingê xwe ve girê daye. Da zemanê borî û mirî karîbe bê pasaport bi wê re derbasê Almanyayê bibe. Îrene welatê xwe hildigire û koçê Almanyayê dike, Îrene li banka îstasyonê rûdine û li trênan temaşe dike. Her trênekê bi kêmanî du welat hilgirtiye, yek welatê xwe malî yê din tim welatê dî. Ji her trênekê du welat peya dibin, li stasyona jiyanê çavên Îrene lê. Di îstasyona çavên Îrênê de welatî dî hemû rengên xwe yên şûna şopa dîktatoriyê li eniyê bi xwe re aniye welatê xwemaliyê ew lê koçkirina Îrêne ne tenê ji ber dîktatoriyê belbî jî zêtir ji ber îdealîzekirinê pêk tê. Li gor qiniyeta wê îdealîzekirin pûtperestiye û Îrêne ne wêrederê baholê xwe veke. Heger derê bahol veke pûtî îdealîst wê ji bahol derê û zindîbûna qisûrên kabokên wê bixwe. Zarokekî kurd jî ne li cem wê ye, da jê re bêje baş e tu ne karektera Mehmet Uzun î yan na, tu yê jî biba pûteke îdealîzekirî û tê gewdeyê edebiyatê bixwe ra çînî bi çînî. Nûş be Herta, ev bîra ya Bremen min serxweş nake, bi qasê çavdîrîn Îrene, çima? Pasaporta Îrene wekî ya Pûtan ne keske loma. Îrene ji pêlikên kitîbê da dikeve, sola wê mohrên qetiyayê li ser maseya min dihêle. Dibêjimê, rojekê maseya min birize, mohrên sola te wê hilkişin di refika jora kitêbxaneya min de bi cîh bibin. Îrene bi meqesê ava edebiyata koçê dibirre, Laşê min bi avê re dirije kulma wê. Tu misheva min a reşî Îrene. Îrene mislixa tilika xwe ya eşhedê vedike, şerbeta qisûran diherikîne ser lêvên min. Lêvê min di bin asêbûna welatekî şopa dîktatoran pê neketî. Îrene zincîra bêrîka a singa min vedike, dikeve hundir û Pûtîn Îdazekirî ji singa min bar dikin. Di bin koçberên kitêbên refikên binî yên kitêbxaneya min da careke din di bin siya tilîkên min de neaciqin. Dîktatorî lehî ye Îrene. Te ji cihê te vediqetîne û dibe cihekî dî. Heke tu karîbî bi saxî welatê xwe jî bi xwe re bibî, dîktatorî wê bi tenê bimîne, li bêwelatiya xwe ya bi xwe dagir kirî. Mêrik zikopişto xwe li ser avê dirêj kir, Îrene av jî bi meqesê birî û ew derxist. Mêrik ket kefa destê wê. Îrene kaxiz li hev pêçe û mêrik xist nav kaxizê. Mêrik wekî xwe li ser berfê dirêj kiribe. Êdî ji bo wî pirr dereng bû, dişibiya dema borî, rêwiya bi lingekî. Herta Muller koçê marûzî, germa gotinê dike, Koç di dojeha gotinan de dihele, şewqa gotinan çavan diqemişîne, perdeya tariyê dikişe ser şewqê û koç wek rojeke piçûk dibiriqe li wê, li bêwelatiya metnê. Paşê Îrene dît nasên wê bajarê lê dijîn li pişta xwe kirine, rewya bi lingekî. Însan bajaran li pişta xwe dikin, bajar jî welatan. Hingê Marburg dûr bû, tenê navê wê mabû, navê di nexşeyê de ji Frankfurtê piçûktir bû, bajar bi qasî newnûkên Îrene bû, rêwuya bi lingekî. Îrene tevê bajarê xwe Sirgûnî ye, îdî navê welatê wê Welatê Dî ye. Welatê Dî li cihê xwe Sirgûnî ye, Îrene û bajarê xwe di Sirgûnîyê de li cihê xwe ne. Na na! Na ne welê ye. Hişê min jî wek koçê tevlihev e niha. Belkî jî Herta Muller wateya koçê serûbino kiriye û perwatebûneke din lê bar kiriye. Ya na! Çima di edebiyata wê de koç bi qasê jiyanê sax e û di edebiyata Mehmet Uzun de koç bi qasê mirinê bê liv û lebat e. Ji kerema xwe re bêje Martin Muller çima koç di edebiyata te de grotesk e û di edebiyata Mehmet Uzun de tragedya, dilopa dawiya bîrayê ji qedehê diniqite ser lêvên Hertayê, çavên min bûn du berdûşên serxweş li kolanên Brêmenê.